Миркасыйм Госманов беркайчан да советча уйлаучы, советча фикер итүче галим, әдип булмады. Ул бит э, туган Кытайда, Шижанда, Лыжа мәктәбендә татарча гыйлем алган. Бездә гомумән тыелган Ояз Исхакый, Ул вакытта Галимҗан Ибраһимов, Кәрим Тинчурин кебек язучыларны өйрәнеп укып үскән ул. Күрәсең, әлеге язучылар, аның фикере, дөньяга карашы формалашуда, фикере формалашуда шактый җитди роль уйнагандыр дип уйлыйм. Зур тарихчы, галим булу өстенә Миркасыйм ага, ул, әйткәнемчә, безнең халкыбызның иң күренекле акыл ияләре, шагыйләрен гыйльми өйрәнеп, аларны әзерләп, бөтен фәнни аппаратын эшләп, аларга Гыйльми, популяр телдә сүз башлары язып, безнең халкыбызга тапшырды. Кыскасы, ул чәчелеп яткан биекләребезне дә бер йодрыкка туплап, әл әйтик, менә Кади Атласый Шулай чагышымыш яңа гына кайткан. Аны кайтару да шундый бик исемнәрне кайтарып, халыкыбызга ирештүдә ул искиткеч зур эшләр башкарган. Галим, әдип, стос. Әдәбият һәм фән дөньясында берничә эшчәнлектә шөгыльләнгән шәхесләребез бар. Безнең хөрмәтле Миркасыйм Госманов нәкъ менә шушындый шәхесләр җөмләсеннән. Ул үзенең талантын төрле юнәлешләргә багышлап гомер итте. Ул, әлбәттә, менә дигән тарихчы һәм ул әдәбият галиме буларак та бик күп саллы хезмәтләр калдырды. Менә мин хәтерлим, мәдәни җомга атналык газетасын оештыргач, без авторлар исемлеген булдырдык һәм менә бу исемлектә Миркасим Госманов беренчеләрдән буларак билгеләнеп куелган иде. Һәм без шушы газетны аякка бастыру өлкәсендә Миркасим Госмановның ярдәмен бик нык тойдык. Без аңа заказлар буенча мәкаләләр яздыра идек, чөнки ул, әйткәнемчә, тарихчы да, әдәбият галиме дә, язучы да. Һәм мин хәтерлим әле, ул безнең Э, менә үткән гасыр, урта гасырлар шагыйрьләре турында менә дигән мәкаләләр язып алып килде. Миркасим Гусманов ике телдә дә бик мөкәммәл дәрәҗәдә хезмәтләр яза иде. Һәм әлбәттә, иң беренче чиратта татарча, русча һәм чит телләрне дә яхшы белә иде. Һәм ул безнең фәнебезне үстерүдә, шул ук вакытта әдәбияткә дә өлеш чыгару җәһәтеннән зур хезмәтләр калдырды. Ул тарихчы гына түгел, ул язучы гына түгел, ул әдәбият галиме генә түгел, ул педагог та һәм үзенең бик өметле шәкертләрен ул үзенә алмашка әзерләде. Менә шуңа күрә минем әйтәсем килә, безнең татар дөньясында менә шушындый күп кырлы эшчәнлек алып барган шәхесләр байтак. Әмма ни кызганыч, хәзер андый кызыклы безнең шәхесләребез э, артуга бар, бармый кебек тоела. Шуңа күрә Менә яши-яши аңлыйсың, Миркасыйм Госманов кебек шәхесләр бик сагындыра. Миркасыйм Госмановның зур галим икәнен һәрберебез белә. Ләкин аның язучы, әдиби икәнен кайчакта онытып та җибәрәбез. 74 нче елда булса кирәк, 73 тәме, Серле балбал дигән китабы чыккан иде. Монысы икенче басма. Монысы 84 нче елда нәшер ителгән. Менә шул китапны уку үстем мин. Һәм тарихка мәхәббәт уятуда әлеге китап бик зур роль уйнады. Аннан соң миңа Миркасым Усманов белән аралашу бәхете дә тиде. Ул беренче карашка бик җитди, кырыс булып күренсә дә, бик нечкә күңелле, Юмор ярата торган, театр, поэзияне үз күрә торган һәм аңа ул шушы әдәбият өлкәләренә мөкиббән кеше буларак минем күңелемә кереп калды. Ул мине ничектер якын итә иде, университетта укыганда ук, аннан соң инде без шулай ук шактый аралаштык, менә шушы язучылар даирәсендә. Юмор дигәннән, CD-ләр инде менә без 80 нче еллар башы бит инде ул дубленкалар менә шушы кайры туннарның бик модага кергән чагы бик шәп тун белән университет бинасына кереп бара икән бик шәп тун кигән Миркасым ага Мөхәммәд Мәһди чыраган бераз кендәшеп булса кирәк чын тиремесең бу дип тунын тотып карый икән инде Котлы булсын, җылы тәнеңдә тузсын, дию урынына. Бер Касымов әйткән, әгәр дә шикләнсәң, тешләп кара дигән. Теге акчаны тешләп карыйлар бит, чынмы ул, яисә ясалмамы дигән кебек. Аның соңгы мәкаләләреннән булса кирәк, чөнки ул 2010 елның апрелендә Татарстан яшьләрендә нәшер ителгән иде минем турында аның мәкаләсе дә бар. Һәм ул миңа әйтте инде, менә Ркаил ике атна синең иҗатны өйрәнүгә мин ике атна сарыф иттем дигән булды. Анысы дөресме юкмы? Ләкин ул аның җылы сүзләре һәрвакыт саклана. Һәм ул әле мине чакырып алды өенә. Татар тарихының өченче томы чыккан иде, анда аның бик зур өлеше бар, ул аның фәнни редакторы. Һәм миңа махсус автограф язып, син, син былай ди инде, син бу бик кыйммәтле китап, синең акчаң җитмәс, шуңа күрә мин аны сиңа бүләк итәргә булдым дип, автографны язып бүләк итте һәм мин еш кына ул аның сүзләрен Искә төшерәм, китапны еш кулга алам. Бу сүзләр мине һәрвакыт алган ди һәм бер терәк, таяныч булып тора.